Caan tawite Cathiang relnak tlawmpal te Pathian bia ruahnak le thlacamnak kan ngei lai i kan caan kha kan thawk colh ko hna lai. Atu hi nazi theikhat le cheu a si. Um, theikhat hrawkhrang thei nizan kha a caan kha tekdat mi um lem lo theikhat thei hni tho. Kha an i man tik poah ti kha a si le atu hian kan i manh pah cang i kan cang kha kan van thok colh ko hna lai thlacamnak ka nei ta lai a kan dawtu kan pathian nihin ni hi nangmah ke thua nan kan chuahmi kan sunglawi a si kan naule kan fale pahnih nih nangmah hmaika ah biakam tein ṭhitumnak kan tuah ni a si. Nangmah nih kan telpi a hramthok in a dongh tiang kan hruai. Ti ṭhitumnak hi Bawipa ṭhitumnak a tuahtu innchungkhur khar hmaile an lamthluan ah Bawipa lam a hmuhsaktu hna le nangmah lei ah kar a hangtaktu hna thluachuah a hmuhtertu hna ṭhitumnak in nang kan cohlang law thlua kan chuah ko tiin Jesuh min na sal maw na thla kan cam in Pathian a cathiang ka rel lai Jesuh nih cun a hramthawk in Pathian nih nu le pa in a ser hna Cucaah pa nih a nu le pa kha a kaltak hna lai i a nupi he an i fonh lai i cu hna pahnih cu pungkhat an si lai tiah sertu nih cun a ti timi cathiang chung ṭialmi kha nan rel bal lo maw? Cucaah pahnih an si ti loin pakhat an si cang. Pathian nih a fonhmi hna cu ahohmanh nih ṭhen hna hlah seh. Ti Pathian nih thluachuahnak kan pek piak seh. Nihin ni hi a sunglawimi ni a si. Hi kan fale hika zawn ah an min kan van ṭialmi hna Pa Ṭial Bik Cung le Nu Bawipa Chin nih Khrihfabu Pathian, Pathian a Khrihfabu hmaika ah biakam senthut tein ṭhitumnak an tuahmi a si le cu ni ahcun kannih vialte zong hi an caah thluachuah kan piak ding le thaza campiak dingin lawmhpi dingin a chuakmi kan dihlak kan si hna ti kha pakhatnak ah chim ka duh. Pathian nih ṭih uknak hi thlua a chuahmi a si. Minung nih rak thawkmi a si lo. Pathian nih Eden dum ah a thawk i thlua a chuah i a mi thla hna hi tuah dingah nawl a kan pekmi vulei cung i karh dingah nawl a kan pekmi ṭhitumnak a si. Pathian nih a fonhmi hna nulefa i chungkhar nih duh caan ah aa fonhmi, duh caan ah aa ṭhenmi innchungkhur kha nuva kan si awk a si lo zia kha Cathiang nih fak piin a kan cawnpiakmi a si. Bawi Jesuh Khrih kha Farasi mi pawl nih foih an rak duh i bia an rak halmi cu Kan phung nih hin nu le va ṭhennak kong hi zeidah nawl a kan ukmi a um ti kha an rak hal. Jesuh nih a lehmi hna cu hlangpi in Pathian nih Pa Pathian nih minu le mipa kha a ser hna i cucu pahnih an si nain a fonh ngai pakhat ah an cang. Annih cu pahnih an si ti lo, pakhat an si i Pathian nih a fonhmi hna cu ahohmanh nih ṭhen ti hna hlah seh ti kha a rak chimh hna. I kan phung nih Moses nih pei ṭhen nan duh ahcun ca nan pek lai ti ko a ti ko kha ti kha si i Jesuh nih a lehmi hna cu cu thum tham cu chimh nan rak leh lo tuk ruangah pei Jesuh nih a kan timi hna a si ko cu. Ahohmanh nu le va hi zumh tlak loin an nun dah ti lo ahcun an i ṭhen awk a si lo ti kha Jesuh bia a lehmi hna kha cathiang chungah kan hmuh. Laimi tampi he kan i ṭhitumnak hi zoh lengmang tikah hin uh, sunglawi ngai cice ngai lungsa ngai in saṭil tampi tha tangka tampi nih sunglawi ngai ṭhitumnak kan tuah tawn hna tein kan i ṭhitumnak a kal deuhdeuh i kan dirhmi innchungkhar khat a kal deuhdeuh tik ahhin a cice ti lomi a thumhal ti lomi a paw a chin lengmangmi innchungkhar kha kan tam ngaingai Nihin kan i ṭhitumnak hi nihin na Pathian min hram kan thawk bantuk hin chungkhar kar kan hlan lai tikah hin cathiang nih kan cawnpiakmi pumkhat kan sinak philh lo ve karhlan kan herh. Kan i ṭhen lo a hau lai. Fek tein in chungkhar kar kan dirh i theipar ṭha tlaimi kan sinak dingah kapnih in chungkhar kan biapi ngai te lai. Kawi le maw kan biapi ngai te lai. Khuami hawi le ko vialte zong kan biapi ngai te lai. Jesuh nih a kan cah ni hi pakhat si a si. Vawleicung kan ha ti kan tuak si ahcun pakhat le pakhat kan fonh si ahcun pahnih a si. Sihmanhsehlaw hi Khrihfa innchungkhur khar a si peng ding a si. Mirang nih inn he pehtlai in house timi le home timi kha an neih le kannih Khrihfami nih cun home hi kan hmanmi a si. House timi cu atu bantuk building pawl tlakrawh hna phun sakmi pawl an si le home timi hi Khrihfa in chungkhur khar timi nih dawtnak in aa ṭemmi i zawn ruahnak in aa ṭemmi i theihthiamnak in kaa a tangmi pakhat le pakhat aa dawmi ruahnak a pakhat a simi khuasaknak ah tintuknak ah tinmi kongah chawlava kongah pakhat a simi dirhmun kha a sawhmi a si cucaah cun kan nih kan dirhmi cu Khrihfa kan chung khurkhar a si zeitluk in inn ṭha pipi ah tangka tong he khua kan sak zong ah dawtnak aa ṭemmi inn chungkhar kan si lo ahcun zawn aa ruatmi inn chungkhar kan si lo si ahcun kan inn chungkhar hi hna a ngam bal lai lo ti kha kan theih ṭhiam i a si aa ṭhim dingmi chungkhurkhar hna le nupi ṭhipa cun monu kan dihlak kha rili tein kan umnak dingah hika hin thawngthanh ka van in duh hna A atu vialte kha a hmaiah a hmunhma an lak hna a si lai.

Tuchan ah cun Khrihfabu mino hna nih rep dawt an saknak caan a si ta rih lai.

Pathian hmai le Khrihfabu hmaiah ṭhit umnak tuah dingin nan chuak cang bantukin bia kan hal hna lai i i phethuhnak um lo tein nan ka leh lai. Cuti a si lo a si ahcun nan i ṭhitumnak hi phungning a si hnga lo. Zeicahtiah Pathian nawl bangin a tuah lomi cu thluachuahnak an hmu lo. Pa ṭial bik cung nu bawipa chin he nan i ṭhitumnak ah hin Dawtu a um maw? Nu Bawipa Chin pa ṭial bik cung he nan i ṭhitumnak ah hin dawtu a um maw? Si. Cathiang kan rel hna lai. Cun Bawipa nih mipa cu thu thluahmah in a hngilhter i a hngilhter ahcun a ngaknu pakhat kha a zuh i cu a zuhnak cu tissa in a phih. Mipa ngaknu a zuhmi cun minu pakhat a ser i a sinah cun a ratpi. Cun mipa nih cun a thawh i, Atu hi pei keimah phun taktak a simi cu a si hi, ka ruh in lakmi ruh, ka san lakmi sa, a min ah nu siseh, zeicahtiah amah cu mipa chungin lakmi a si, ti. Pa Ṭial Bik cung nu Bawipa chiat he ka dawt lai, dinnak le dawtnak in ka cawm lai, zawtnak le damnak ah ka zohkhenh lai. A lung ka lawmhter lai i amah le Pathian nawl bangin hi ṭhitumnak hi ka zulh lai tiah bia naa kam maw? Nu Bawipa sin Pa ṭial bik cung hi ka dawt lai, dawtnak le dinnak in ka cawm lai, zawtnak le fahnak ah ka zohkhenh damnak ah ka zohkhenh lai, a lung ka lawmhter lai i amah le Pathian nawl bangin hi ṭhitumnak hi ka zulh lai tiah bia naa kam maw? Hi biakamnak hi ka chimh lai i ka hnu in nan ka zul lai. Keimah ṭial bik cung nih nangmah Bawipa chin cu siṭhatnak le sifahnak ah lunglawmhnak le ngaihchiatnak ah Zawtnak le damnak ah nihin thawk in ka thih hlan tiang ka nupi ngaingai si awk le an dawtu le bochan awk tlakmi na va si awkah Pathian hmai le aa pummi hmai ah bia ka kam. Keimah Bawipa Chin nih nangmah ṭial bik cu cu siṭhatnak le sifahnak ah lunglawmhnak le ngaihchiatnak ah zawtnak le damnak ah nihin thawk in ka thih hlan tiang Ka pasal ngaingai si awk le aan dawtu le bochan awk tlak in na nupi si awkah Pathian hmai le aa pummi hmaiah bia ka kam. Ka ṭial bik cung Na biakamnak fehternak ding caah naa penmi thil a um maw? Mah hihi sui in sermi zunhbunh a si. Sui cu a thiangmi le a fekmi caah hmanmi a si. Mah ni zunhbunh hi hramthawknak le dawtnak a ngeih lo bantukin dawtnak taktak langhternak caah hmanmi a si i dawtnak taktak cu hramthawknak donghnak a ngeih awk a si lo i thi tiang zumh awk tlak tein i dawtnak caah dawtnak a si hi zumhun hi pa ṭial bik cung nih a biakamnak fehternak ding caah aa kenmi a pekmi a si Nu Bawipa sin na biakamnak langhternak ca zeidah na ken? Mah hi zungbun nih Nu Bawipa sin nih a biakamnak fehternak ding caah aa kenmi a si. Si kan dihlak tein innchungkhar thar a dirhmi nuva hna caah thlacamnak kan ngei hna lai. A liannganmi kan Pathian nihin ni hi nangmah thluachuahnak kan pekmi ni sunglawi a si. Nangmah hmaika ah hi kan nau le kan fale pa ṭial bik cung le nu bawipa chin hna nih Bawipa Biakam senthur tein ṭhitumnak an ser i hi ṭhitumnak hi nang nih kan kan theih piak law kan hngalh piak ko tiah a sin a thla kan cam. nangmah min in Bawipa nih in ni ah ṭhitum ka o tiah na sinah thla kan cam innchungkhar khukhar khusak timtuknak caah Bawipa an herhmi thil tampi a um te lai chaw le va sui le ngun zong siseh hleice in nangmah sin kan hmuhmi hringnu sofa thluachuah sunglawi zong siseh a lamkip in innchungkhar khang ah ngeih awk tuah awk ṭuan awk thil tampi Bawipa an ngei te lai i Cu vialte chuh zong ahcun nangmah tu nih lam hruai hna law, nangmah tu nih lam hmuhsak hna law, lam onpiak hna law, Bawipa inn chungkhur khar hi theiṭha a tlaimi vawlei cungah nangmah nih na hmunter chungah hin dawte le remte in khua a sa i zohchun awk a tlakmi Bawipa mi nih ṭuan awk a tlakmi inn chungkhur khar an si khawh nakhnga dingah nangmah nih kilveng hna law taksa an herhmi vialte hmuh khawhnak ding zongah nangmah nih lam honpiak ko hna lam hruai ko hna tiah an cah thla kan cam hi ṭhitumnak hi bawipa tu chun ca lawng si hlah seh an chan chung Siah cun atu cu biakam min thutnak a si lai i cu min an thut lio ah cun pahnih luat an kan sakpiaktu dingah Pa Biak Cin le Nu Van Hnem Chin an si ve lai min thutnak a si lai.

Pathian le Khrihfabu nawlpeknak bantukin Pa Ṭial Bik Cung le Nu Bawipa Chin cu pa le fapa le thiang thlarau min in ka lehthah cang hna i atu thawkin nu le pa an si cang tiah thawng kan thanh hna. Pathian nih a fotmi cu ahohmanh nih ṭhen hna hlah seh. An ni pahnih cu innchungkhur khar thar te a dirhmi an si cang bantukin an hmailei nunnak lamtluan ceunak hmelchunhnak caah an pahnih tein mei an vannak a si lai i cu mei an van lio ahcun arem nih solo hon sak te lai mei an van dih tikah

Siachun atu caan cu kamhnih chungkhur khar sin in herhmi tete lawmhnak bia siseh chim awk kan ngeihmi tete um siah cun chimnak caan si lai i hmaisa pa lei nih nan chim lai adi thaw in nu lei nih nan van peh te lai buai krim kan sawm hna ka nung lawmnak bia na Lungvar cit ka du kan ni sung hi chun cung in ra mi ka si tla khua hin chung khar rua sa zok tampi kan ni le lo le kan pa le chan ah hin kan nu le kan pa nung lio ah thang hin upa rai nu le pa hi Nurcan na pa cu na kan ngeimi hna an si. Khi hna hin na kan kan dawt tuk, kan i bosan tukmi hna an si. Atu ah mi liangluang hnu ah Thanghin upa laki mah hi kan tar le Thanghin upa he zong cun ka sungruo chuyện kan kan hun daw tuk tu tiang atu ah a fa le ka fa zong

Lungrawknak ah a suakkhumi zong kan si lo, ngeihchiatnak ah suakkhumi zong kan si lo, mah ummi a ummi chungkhar kan si. Tu sinah khual rami simi hna kanmah khua nan dihlak in kannih ka chen kan caan ah kan pumpitu nan cungah nan lawmnak tampi ka nei. A hlin Bawipa chin nu le pa cungah ka rawm tuti ka chin.

iremlonak, sikhawtnak a ra hrimhrim lai nulapa cungah a ra lo kho lo kha cungah kan biacah kan duhmi hna cu ngaihthiamnak nun te hi na kan i lai ti kha kan cah duh hna le

ngaihthiamnak mino ahcun tha kan mawi tuk ah kan teinak cu taktak cu ngaihthiamnak si ka sual lo zong ah a kan bak ngaihthiam a kan ngaihthiam timi viate không se law ai lei

Tuchun caan ah hika hmun ah hin a kan telpitu le a kan conglawmhtu nan zate cungah kan i lawm tuk hringhran. Cu lawng si loin hika hin ṭial bik cung i a pa hi Pu Dang Hmung Lian a si. A nu hi Pi Ngun Hniang Dim a si. USD a ummi an si. US ram in Bawipa Chin he a hun ṭhitmi a si. Bawipa Thiante cung zongah lunglawmhnak tampi kan ngei ti kha annih keimah nih ka van chim ta ding mi si ka lawm.

mihlawhsang pa ke lo in khuapi te nih thil te nih kan piak mi ne kan tok um mi cungah hin lunglawmnak tampi kan nei ti mi kha chim sat ka ban du cun apa dihnak ah khi ka biakinn akan tam piak tu mua khangma pawl nan cungah siseh thayat tu cungah siseh nan cungah loknak tampi kan nei ti mi ka chim ka ban du cun

Zei bantuk minung hlah an si le zei bantuk innchungkhar hlah an si timi kha ka tuak i ṭialbik cung te innchungkhar hi kan zoh tik hna tlang khua ummi na si ko i an nu an pa in an pi an pu in chungkhar aa lawmmi a ṭhami innchungkhar an si. Cucaah cun a vai le hangah hin Kha bantuk chungkhar a ṭhangmi i a dang kan halmi kha ka beidam khunnak si cucaah cun ṭial bik cung kan beih zong ahhin ramdang a um a biapi tuk si lem loin chungkhar ṭha an si ruangah kha kha biapi deuh in tei ka ruahmi si. Cun atu ah Bawipa Pathian hi kan tunu te kan hmuh timi te si ve i kanmah kan si tawk tein cun awang zong kan awng ngaimi ve a si. Cucaah cun a pi a pu a nu le a pa zong nih kan dawt ngaimi a si ve i cucaah cun a pi le pu a nu le pa nih kan dawt bantuk tein hin Bawipa thin zong hi dawt piak kan zuam lai kan i dawt kong kan duh dawt piak kan zuam lai ti mi ka chim than kan duh mi si. Cun Bawipa thin zong nih a ba tlak kan te um tikah ka ba ni li dah a duh i thla a lung put ning a si ti i a lung a kong khawh nak hnga ding le a pasal a duh ning tu kha biatak tein zut le tuah kha aa zuam vemi a si. Cucaah cun an nupa tein pakhat le pakhat dawtnak tein an um i pakhat nih a pa zongah pakhat nih ngaihthiam pakhat nih pa zongah pakhat nih ngaihthiam thintawi tuk si loin lungsau thinfual tein ngaithiam tein innchungkhar aa dawmi innchungkhar

Tial Bik Cung le Bawipa sin cungah kan daw mi cun kan pastor hi kan sa senior pastor hi nu si i lehkha lei a ti kho mi si lo le pastor te hi kan chata pathum bantuk kan nei i kan pastor khual tlawn ca kan area AS nih hika hmun ah Pathian min Khrihfabu min in sunglawi tein lehkhanak na biakinn ah a kan kuhpiak kan cungah hmuhtonnak tampi kan ngei Tial Cung hi a pa cu lam le phun a si a nu cu Hlawt ceu, hlawt ceu a si. Nun bawipa si a pa hi mulhlun a si a pa min a bawi bawi lian nawl a si kan thun bawi nawl cu a min tling tak tak bawi lian nawl a si i a nu cu sifil hi si a nu phun hi vai ngam an si ti kha nan zapi theih awk ah kan chim ka duhmi si aa thimmi hna chungkhar nih khuapi tein khual zong kan siah lai zong kan siah zanriah eiṭinak duhṭinak kha an kan sawmmi si zanlei caan zanriah zat tikah inkip ah va zong hau ti loin zanriah zat tikin hmunkhat te ah aa thimmi hna inn lei ah zanriah zong khan kan sawmmi si ti kha sawm hau ti lo ba hau ti lai lo ka ke kha philh lo dingah van chap ve ka van duhmi chip ve a si tampi ka lo kan i lawm tuchun Pathian ning in ṭhitumnak kan tuahmi hi sunglawi tukmi a si. Hi hmun ah ka telmi kan dihlak cungah kan i lawm. E zaangfahnak tin pa lei chungkhar pawl paoh kha pek cingla rual chan belte ka zat fan an man bil ka nam ni use pa lei pa lei se ka di lo ka di lo ka ni do to ka chu nau se nu lei cingla rual chan ule nau cingla rual chan ke te nu lei Se kan i lawm tuk kan i lawm tuk ha se kan i lawm na sunglawi taktak mi thil uknak a si a kan caan hi a dongh a dongh lei kan phan cang thluachuah thangṭhatnak hla kan sa lai thluachuah peknak in kan program kan donghter lai i cu a dih tikah hikai ṭuanvo neitu kha hmaiah kan chuak pasat te lai cu ṭuanvo hika ṭuanvo neitu kan chuah dih tikah pale innchungkhur khar nule innchungkhur khar kha nan chuak te lai cu a dih tikah mizapi kan chuak lai i a riang ah khin kutlaihnak kan nei te hna lai ti kha thawngthanhnak ka van nei ta tuachuah thangthatnak kha sa hna usih

Pa ṭial bik cung le nu Bawipa sin ṭhitumnak ah tuchun a pe telmi kan dihlak cungah siseh ṭhitumnak a tuahtu nuva hna chungkhar hmailei lamthluan dihlak cungah siseh a hmun zungzalmi Pa Pathian ah kan dawtnak Fapa Jesuh Khrih velngeihnak le Thiang Thlarau umpi kan hruainak cu a tu thawkin zungzal tiang

Na kalnak ah ka kal ve lai i na riahnak ah ka riak ve lai. Na miphun cu ka miphun an si ve lai i na Pathian cu ka Pathian thihnak hmanh nih nangmah sinin kan ṭhen ai kum tiah a ti. Nungak tlangval nih hla an kan remhpiak lai.

Hallelujah kan dawtu Bawipa kan Pathian a hmasa bik ah na min thangṭhat si ko seh. Na fale hna hi Bawipa nangmah nih na kan zaangfah na kan kilveng i tuchun Bawipa kan Pathian caan zeimazat kan hmangnak zongah Bawipa kan ca ṭih nung ral a simi vialte chung luatnak na kan pek i na kan kilveng i tuzan caan ah a sunglawi tukmi caan ṭha na kan hmuhter ṭhan caah Bawipa na cungah kan i lawm tuk a hmasa bik ah nam in kan in thangṭhat bawipa kan pathian cu lawng hmanh si rih lo lo sil rih loin atu ah bawipa kan pathian fanu bawipa chin cu pa ṭial bik cung hrangah nangmah nih na rak timhtuahmi na rak pekmi a si i cu bantukin bawipa kan pathian fanu bawipa chin cu A nulepa, a u le nau, a innchungkhar sinin atu hi Bawipa pa Ṭial Bik Cung sinah a ra cang. Bawipa kan Pathian hi na dawtmi na fanu hi hi innchungkhar a luh tikah nangmah nih thluachuah van luhnak he luhpi law nangmah nih zul law nangmah nih umpi law cuticun hi innchungkhar a phanh tikah hin innchungkhar vialte zong nih Bawipa thluachuah an hmuhnak ah nangmah nih run serpiak ko hna tiah ka pa an cah thla kan campiak hna bawipa kan pathian cu lawng hmanh si loin bawipa hi na fanu hi a pasal caah nangmah nih nupi ṭha ah thluachuah pe law bawipa kan pathian a pasal a chung le khat a u le nau a cingla a sahawh vialte hrang hna caah siseh nangmah caah siseh zumawk a tlak i duh a nungmi Bawipa kan Pathian lunglawmhnak a phurtu innchungkhar ah hnangamnak lawmhnak daihnak a phurtu nupi ṭha hrimhrim ah nangmah nih thluachuahnak he ron zul dawi ko tiah ka pa na sin te a zaangfah nawl in thla kan rak cam Bawipa kan Pathian atu hi inn chungah kan lut cang lai hi pin lei kan cam hmangnak ding zongah Thiang Thlarau nangmah nih kan kalpi law lam kan hruai ko tiin a kan daw biktu na fa Jesuh min na sinah lunglawm tein thla kan cam a nungmi kan biak kan Pathian. Amen. Ani nih mau puan he a dongnak caan si lai.